पंडीजी पंडीजी छथिन घरे हाँ की के छी पंडीजी पवित्र ओहो की हाल चाल छै पवित्र हाल चाल नहीं है ठीक पंडीजी प्रणाम करे छी खुश रहू खुश रहू की भेल की भेल पंडीजी कनी कष्ट में फंस गेलहुं आइ की कष्ट हो बेचन नहीं है हमर छोटका बेटा हाँ हाँ ओ किछ काज क के आबि गेला खराब तो हम सोचली जे कनी अहाँ लग राय विचार ली हाँ हाँ बाजू बाजू की भेला पंडित जी बेचना जे आय रामलोचना जे आय महेशवा जे आय ओकर ब्रजकुमरा के बेटा ई आहा। सब चारू पांचू गेल छले ई सब गधा मार के खा लेलक है। हे राम राम राम राम तोहर बेटा गधा खेलका है हमरे बेटा नहीं हमरा बेटा के संगे पांच गो छह गो आरो खेलक है गाँव के हे बाप रे बाप भ्रष्ट भ गेल ई पूरा गांव आप मुबारक करी पंडित जी हम तो आगे शरण में आयल गेल छी अच्छा चलो चलो कोनो बात नहीं छे कोनो बात नहीं छे सब चीज के उपाय छे एकटा काज कर पंडित जी की उपाय छे कहल जाय सोम क अच्छा बुझलक ने हाँ दिन सोम क भोरे भोर अच्छा सब गार्जियन के कही दहक जे बच्चा के गार्जियन छे जकर जकर बच्चा के जकर जकर हाँ ठीक ओ एक से एक टका के संगे ठीक छै पाँच किलो क कारी घे के घी पंडित जी कारी गाय के घी आरो और पांच किलो क हाँ। ठीक छै अन्न पंडित ई- जी सब चीज तऽ संभव छै लेकिन कारी घा के गीत नहि अरे छै। कोनो बात नहीं छै ओकरा बदला में तू द्रव्य दऽ दिह पंडित जी के चल जेतै काज तू के टेंशन लेने छौ हाँ, द्रव्य सब हेतै ने बिल्कुल भाई से ओकर एवज में तोरा जे देबऽ के हेतऽ ठीक से छै। तू दऽ दिह ठीक छै पंडित जी। संगे संगे एक सौ एक रुपया और संग में एकटा धोती कुर्ता सब गार्जियन लऽ कऽ ओकरा जे अपन पोखरि भीड़ छै ने दक्षिण मरिया वाला हाँ, देखल है, देखल है, देखल है, बिल्कुल। ठीक छै ओहि में एकटा सुखायल पीपर के गाछ छै छै कोना पर देखल है। तऽ ओहि में बान्हि दहक आर ओहि गाछ के आगि लगा दहक अगर बच्चा ओहिसँ बचि गेल ठीक तऽ बुझक भगवान ओकरा माफ कऽ देलखिन अच्छा तो हम भगवान माफ करती आ नहि तऽ उहे ओकर सजा छै अरे बाप रे पंडित जी तो जुलूम भ जते अगर भगवान बौआ अगर माफ करबऽ के तऽ ई तऽ करबऽ पड़त अहाँके पवित्र पंडित जी लेकिन एगो चीज हम छुपे नहीं छलो हां सो कथि छुपे नहीं छला है तुमरा सा पंडित जी बेचना आवा काल में कहा गए जे पंडित जी के बेटा आगे संतोषो छले है अरे राम रे राम रे की बजे छ तू ई हां पंडित जी में संतोषो छले आके तन जा जा कोनो बात नहीं छै बुझलक ने सात रार एक संतोष गदा हाखे ने कोनो ने दो दादा सब माफ बेला माफ बेला पूरा कार्टून देखलिए नीक लागल अगर नीक लागल तो चैनल के सब्सक्राइब कर दियो आ संगे संगे एकरा लाइक कर दियो आ सब मैथिली जानकार संगे शेयर कर दियो प्रणाम